Weche moti e yo manyien gi Coco Entertainment, moti gi Alex Mapangala.
Osawore nyakwara moge jwang' mar waki winjo weche manyien e yono mar adimba en an jalendo mari Alex Mapangala. E weche manyien ma kawuono nyakwara moge jwang' manie mesawa kaeri abiro bedo kamiyi nonro mag MCs ma bende tie piny Kenya kaeri kod pinje maoko ma otenore kod MC Ogina Koko. Abro bedo kachako gi sigand MC Ogina Koko kod tijene ma notimo chien kacha ero. MC Ogina Koko ma en CEO mar Koko Entertainment nyakoramo gi jwang'e maka mar 1557 kinyalo paro, nouso mana yadh yie siringutu kod atego. Bang' mano ero e 1558 noyawo ka wash mar ndege kuma noluoke ndege kendo nodine tie ndege. 1560 Nyakwar Ramogi Jwang' bang' kane sirikal ma Israel noselando ni futo mar kor yamb lwasi ne galagala ma ndeke ne ok nyal ringo, MC Ogina Koko nochako chwako kong andwayo. Bang' mano ka noweyo chwako kong andwayo e mwaka gana achiel prapar abich prauchiel kod abich nodonjo e komedi kuma bende noringo e tunge piny duto. E mwaka mar 1660 nyakwar Mogejwang' kane ogina koko limo Germany noyudo ka MC Amata ne tiyo e garaj mar meli kuma bende MC Amata ne losoe mende madongo dongo. MC Amata ema noloso meli moro maduong' ma noting'o ji alufu mia ang'wen nyaka Ramogi Jwang'. Kete mana ka ni bang' nyiri machuok wadhi nyime. Imedo winjo weche motiyo e yo manyien gi Alex Mapangala.
E mwaka mar gana achiel Prapar auchiel prauchiel kod abich kane MC Ogina Koko nodhi e piny mar Paris, noyudo MC Jendeke ka loso gach reru kendo MC Jendeke ne en mekanik maduong' mokalo e piny mar Paris kuma bende nomake lwete. Bang' mano ero Ogina Koko nokowe wuodhene ma ka korkacha nodhi e piny mar Australia kuma nodhi e yore mag ng'iyo weche mag pur, kuma bende norome gi Alex Mapangala mane japur nyim ma thiring'ini nyakwar Mogi Jwang' kendo ne nyime chiek e ngalo ma nyime. Bang' mano ero ka nodhi Congo, noyudo MC Owidhi Nyarombo ma bende ne tiye muchari Kendo nomako lwete ka kanyo nyaka oromo gi jwang' owidhi nyarombo ng'ano ma bende ong'e kaka ber e loso ji kendo ng'ano ma thiring'inye ahinya. Bang' mano, 1670 ka noromo gi MC Jakalo yo piny mar Lebanon ka twang'o kanzu, kuma bende nouse kanzu ne orieche ma kono. MC Ogina Koko nokoweyo wuodhene ma ka kod kacha ka nolimo piny mar Portugal noyudo MC Ozum Kapita katimo kiluwa mag rech kendo Ozum Kapita ema wacho ni yie ne pong' mokalo nyagwara Mogejwang'. Ogina Koko noromo go Ozum kodhi ng'iewo mbuta. Kik idhi mabor nyagwara Mogejwang' ni wechegi githoth kendo gidonjo kae kaka sadhi. E limbe mane MC Ogina Koko timo e piny mar London, noromo gi Dadie Pizzo ma bende ni lendo ne jo Nyaingine nyaka oromo gi Joan Kinyalo Paro. Jo Naingine gin jogo matimo ohala ma ka kor kacha, kuma bende kowuok kanyo koduogo e piny Afrika kaeri nodhi olimo piny mar Lesotho kuma norome gi MC Nyakwa Jabilo. Asango Winyo kane ni Afghanistan nogoyo simu kendo nokwayo mondo mi jatelo MC Ogina Koko odhi olime Mondo odhi omuode nguru kuma norege niang' nyakwar Mogejwang'. Otamo wang' mogo ka nowinjo ni Ogina Koko ni Afagastan. Ne owuok achiel kachiel kowuok Turkey kuma nogoye gagi kendo nodhi molimo jatelo. Kamano ero e kaka Nogina Koko nomako lwet MC Otamo Mogo kod jogo duto ma kwanonigo nyakwar Mogejwang' mondo gidonj e Koko Entertainment. En adieri malich mokalo wechego duto misewinjo kuom Koko Entertainment. Adieri makende ni komedi motimo kanyakla, weche mag lando ohala kaachiel kod mor mogundho duto yudore mana e Koko Entertainment.